kan mino pawl nih van thei u ti ka duh tuk caah ka van chim lai Kir Gerard Rotre tim hi designer pakhat a si designer pakhat cu tangka tampi a ngei a min a thang tukmi nu si ruah lo piin cancer zawtnak nih a hun tlak tikah khan a thi ding si ti kha si bawite nih hun ti si tikah a thih lai te ah a chimmi bia an hun ṭialmi a rel balmi zong nan um lai a pakhatnak ah vawlei cungah hin e a ti thihnak tluk i a fiangmi thil zeihmanh um lo a ti Australia na kal le na kal lo hi a fiangmi si lo cu US na kal le kal lo hi a fiangmi si lo nain a fiangmi tu cu na thih dingmi le ka thih dingmi si a thi dingmi kan si caah ka thi kho tiin bia kan chim a hau a thi khomi ka si tiin kan nun a hau kan taksa a thih tikah ka thlarau ram khoi ka dah phan lai ti na ruah hau kha ka ruah hau kha Malaya ningpi kan co ko zongah bawipa nun ngeitu kan si lo cun alaka minung kan si vawlei hi aningpi kan co ko zongah kan thlarau nunnak a sung ṭung ah cun zeihmanh santlaihnak um lo kha nihin ni a cu nun cu na fian hau Nihin ni ah Pathian na thangṭhat cuahmah lioah na nun taktak in Khrih ngeitu na si lo kho men. Mah cucu vawlei cungah ka siaherh bikmi si. Nihin ni ah keimah thengte hi tluk Pathian nih damnak a ka pek vemi le ka Bawipa dawtnak ka chimmi hi cu nun chim lo kha cu Bawipa nih hin cucu sia zong a ka herhter lai ti hi ka nun a um pengmi si. Nihin ni ah a thi dingmi kan si ti te hi fiang ho law na pawngkam he naa pehtlaihnak ah cucu nih cun thil tampi aan ṭhahnemter lai. A thi kho bantuk in na um lo a si ahcun na bia a puam tuk kho men. Naa porhlaw tuk kho men. Rian ṭha deuh in Malaysia cun a minthangmi hi vei nan si lai ka ti. Nikhat a zeizah ngahmi timi nih khin bia chim lai. cathiam le thiam lo kha tampi kha ake atah a si tuk ti lai lo ti tikah phundang an van ruah lo in mu nikhat a zakhat ngah mi hna kha thin nan van ci lul hna lai cu kha bantuk a sinak zongah a thi kho mi ka si ti te hi fiang hna usih a pahnihnak a ti mi cu motor car tha tha a ngei motor car tha tha a ngei mi kha atu cu e cu motor cu ka hmang kho ti lo i hulchiar kha le ke cit mi te kha a dam lo cucu ka motor car bantuk a cang a ti vawlei cung kan rak timi hi chawva motor car kan timi hna hi kan taksa a hun dam lo taktak tik ah cun a kan khamtu an rak si lo zia fiang ten a langhter ka bizu chungah ka thil hi a hei tam khawh ning hi ati atu cu cu ka thil pawl cu ka ruk kho ti lo i sizung i puan ta chia mi thil kha ka wa sung tha bik a cang cang e ati na thil le na ri ṭha kan timi hi a donghnak ah na damnak taktak petu an rak si lai lo ka damnak petu taktak an rak si lo ti i fian a hau a malinak ah ban ah tangka tampi ka ngei i atu cu ma cu cu sullam ngei lomi an an lo ti aa thlopnak cu a hman ve ko nain ban i ka tangka kha zeihmanh ah a cang ti lo ti a ti panganak ah inn ka inn a mak tukmi inn kha atu cu e cu i ka ihkhun cu zeihmanh ka hmang kho ti lo i sizung i ka ihkhun te tu ah khan ka it cang tiah a ti hotel paruk na a timi cu hotel ka ri uh, thup hmanh ahin uh, five stars hotel ah kaa thum aa thum lengmang lai cu nih min thang kan ti cu uh, five stars hotel ah aa thum lengmang mi kha atu cu a ti Veranda ka chuahnak ding atu cu depkhuai khan ti bantuk lawng kha ka hotel bantuk ah cang a ti. Pasarina midang nih an ka uar tuk caah min thutnak ding awtu ṭialter ding i an ka hngah lengmangmi kha keimah tu nih sibawipa nih zeidah ka phi a si ti tu kha ka hngah cang a ti. A pariatnak a chimmi ka nun ah a ka lak khun cu Nu pawl nih kan tuah khawh bikmi hi kan sam si. Ka sam ka duh le ka ker ka duh le ka dinmi kha atu cu ka lu ah hin samfang fak khat man um ti lo ti. Cancer zawtnak cu an kok dih cang. A sam a kheu ti lo. Cucu ka sam zong zeihmanh ka tuah kho ti lo a ti. A pakuanak ah ka duhmi rawl ka eimi kha atu cu ka si kha ka rawl thabik bantuk in si lawng te ka ding cang a ti. a donghnak bik in an ṭiam in ki private jet fighter a ngei rua kupa in jet le in timi khi an ngei pah cu mu minthang pawl cu mah in khual ka tlawn tawn mi kha e ti tu cu sizung waranda varanda chuahnak ding mana ka liang la ka liang an ka hruai i ka chuak cang ati cucaah cun nun kan ti mi hi fian a hau ti nak te kha langtar nihin nia zeidah langtar ka du ti se cun kan ngeihmi vawlei ah Bawipa nih a kan hlanh chungmi kan sining kan timi hi kan thlarau khamhnak ca zong an rak si lo ka nunnak ah ka zawt tatak zongah a ka khamhtu an si lo cucu kan i fian lo ahcun vawlei thil ah kan nun bunh dih a fawite tangka kan ngeih lo tuk tikah lungrawh tuk a fawite tangka cu kan kawl ve ko lai kan hmuh lo caan um le kan hmuh caan um lai laimi cu kan i dawt ca i choi chungnak tete lam zong um ko ca lungfah tuk in um loin mah le mah nun i lak te hna i tim si loin nan pa sator te chim thiam zong a biapi tuk kha nangmah lawng nih na harnak kha tuar hlah vawlei sinak hi ka nunnak si lo ti te i fiang law zang dam deuh ten na nung thiam lai a donghnak bik i a phi kan chuah dingmi kawl holh kan chim si ahcun bawa i a phi timi te kha theih a hau kan nunnak i a phi the answers of the life is Christ ti kha theih a hau kan nunnak a phi hi Christ ti kan fian a hau kan nunnak a phi hi US kal si lo khah US kal ka doh si lo mu nan kal khawh lo sual ah dawh ka ti cu na nunnak a phi kha Australia kal theng theng si lo na nunnak a phi kha tangka tampi ka ngei lai lai tlang ah cucu ka tuah lai a nganpi ti kha ma cu rumro itin si lo in kri a si ti te fian hau cu ti ka ti tikah tang ka khon lo ding ka te bak lo kha nan si khawh ve lo mi cung ah nunzia nan thiam ding chim ka duh mi si sikan ngei tein tangka kawl phung a si tangka hman phung a si ko cucu nunte cu kan fian hau i adonghnak kan chim siah cun kan nunnak hi kri a si ko mi thiang pawl bantukin kan ngeihmi kan nih ta cu nun ani a ngeihmi kri lak piak ahcun zeihmanh a ngei ti lai lo an ti tikhin a nunnak le kri hi ṭhen khawh si lo tinak a si kan nih kan nunnak hi tah zeidah a si ve ti te kha nangmah tein i ruat minung hi kan nun chungah i daw cikcak tein kan um ding a si ko nain kan nun i a phi hi kan va le zong an si lo kan nupi le zong an si lo kan fa le zong an si lo i khrih a si bawipa a si ti te kha